kamano nyakora mga jwang kamora mora mintira ka utulu makende marwa ke chenro madundo nagi mwach kelo ne kaja chakre chieng' wuok ticha e eh, nyaka ticha bich mokwongo ka utulu makende magwero kamano madunganya ne obongo nyaka laga nyasach polo gi piny momiyo odiechieng' ma kawuono kendo wachak warom kago mbaka nyaka romga jwang' ka kawuono wan kendi kaachiel koda Uh, mikae kata moluor Elizabeth Odaga ma en kacha jachung' ma Woman Rep ma Siaya County uh, 2027 nodhi go kode mbaka kacha konyiso ni to lek mane ma en godo ne jo Siaya County nyokorem ga ywang' mopogore kaachiel kod tich ma bende osebedo kotiyo kacha na josiaya konyo mond liete gedo ne mond liete kaachiel kod bende eh, konyo achiel ariyo adek eh, nyithinwa bende koro dhi skul kach koro gajwang' akawo thuolo makende mondo mi donji eh, chuny onagi tv kendo wago mbaka akawo thuolo makende mondo mi rwaki pono nigi penjo moro amora motenore kaachiel koda wechego mag siasa chutho to ma siaya county mae sama bende koro nyalo oronwa ote magi machuok e chuny onagi tv facebook page eh, chuny onagi tv tiktok page chuny onagi tv youtube wako thuolo makende mar ruaki ka bende wachako chenro ni eyono machalo koda kamandie kama tae chenro ni en an steve james aka nyakwar nyaronye 1 tarik en tarik prariyo dwe mar abich higa gana ariyo kod piero kod auchiel mheshimiwa Ichiew nade?
Achiew maber. Uh, mokwongo akawo thuolo makende mag uni erokamano maduong' ahinya kuom yudo thuolo mari makende kata obed ni dich kamano mondo omi go mbaka gi eh, janeno machuna gi tv ah, akawo thuolo makende mondo ami mondo iyangri ne janeno ni uh, mheshimiwa Liz Nyakanye to en dhi nade gi sani? Um, amosou eh, mokwongo agone Nyasaye erokamano kuom miyowa odiochieng' ma kawuono omiyowa ngima kawuono an eh, Liz iluonga ni Elizabeth Anyango Daga nyinga mong'ere ni Nyakathomo and eh, an nyar Gem Kuom jogo makiaya, aparo nung'eya gi nying mar Nyakatho. Mohero kamano.
Chaka uh, nyisa ni to gie sani ma bende koro iwuok kidwaro lemo mar Umar Masia County, idware gi otiko mane?
Eh, awuok ah, adwaro kom mar eh, mondo ata Josiaya, kom mar woman representative. Awuok mondo eh, akel lokruok eh, mosetamre kuom higni gi te duto Siaya. koro adwaro biro antie asechako tich to kata sani machako tich an mama mohero eh, dongruok an mama mohero ngima ji an mama mohero mondo ji olok ngima gi odak e ngima maber koro adwaro chung' woman rep mondo josiaya oyiera to gima daher wacho oluonga lweny to nyaka koro abi atine jopiny adwaro bedo servant mek eh, mek jopiny ok adwa bedo a lead adwa bedo servant maru mondo adeliver akelu kony nikech oh, em, joluo osethagre kabisa josiaya adwaro ni buyiera kochopo 2027 erokamano Adhi gi ODM podi achung' gi ODM. dholuo kik iwuo kamang'o gweno koknie eh, akia kik iwuo kama gweno koknie mm. em sorry lokna
sani nitie jochung' mochung' mopogore opogore kendo gin e ng'wech mar dwaro komno ma woman rep. Nyiswa ni te gi sani Josia nyalo paro eh, nyaka thumo nade gigo ma bende isetimo ne gi e ngimagi ma ginyalo wacho ni isetimo achiel ariyo adek nikech mbaka begore ni sani ng'ato ka ng'ato chung'e gire.
Giri, gol nyiswa giri hmm. gol giri oko ok ni ndi tutatenda wadwaro tumetenda isetimo ang'o to gima nyaka nyis jopiny sani ng'iye uru ni ng'ama koro sani dwa chung' background ne chal nade en background ma kore kobiro ni omiu pads monde kutere kose nitie kaka chon ne en gi ng'at moro man gi human, eh, human mankind eh, en ng'at moro ma osebedo ka konyo kose koro kobironu owuondou gi pads owuondo jomoko ni kia otimo ang'o ng'iuru to ng'ani nosetimo ang'o to kae mamayo jogi namba an Liz Nyakathomo nachako eh, konyo ji chon nikech ma gima onyuola godo matiende ni chan no, uh... achako tiyo 208 an atiyo tij Tiende ni iwacho ga ni dwa mondo mi chung' ikaw komno ma woman rep. Gie sani bende kora no kichung'. Oganda ma thoth wacho ni eh. to wang' ni Liz dhi chope debe.
Wang' ni adhi chope debe nikech eh, gima nyaku ng'e ni jopiny ema ogwela. Eh, mana kinyalo paro diere moro kanyo bende gidwaro ni achung' eh, gavana ma Kisumo. but eh, machano kakao matek but sani josia ochako gwela dhi achung' negi koro ok abi duoko josia chien sani asechung' adhi chung' hmm.
lek, lek mari maduong' ne josia en mane
Eh, lek mara maduong' ni lokruok obede nikech pok aneno lokruok e oganda thagre e jatelo oganda thagre oko kae akia ni ng'eyo jodala thagre to thagruok no moko wane mwakelo to ng'enygi josiasa emokelonwa. Koro adwaro kelo telo moro ma kila ng'ato nigi rights meke monyalo yudo godo eh, monyalo yudo go rights mek jopiny monego bed ni jo sirikal miyo ji ya yeah, koro mago abro luwo kaka luwo chenro kuom mine eh, rights mekgi abro luwo bro make sure ni kila ng'ato yudo eh, gaf gi ki- kila ng'ato bro yudo kor health sector abro loso to kawachicha ni abro timo an ng'ama osechako timogi tang'eyo ni abro timo kakoro adonje telo
Erokamano. A- a- Achiel kuom gino ma bende osebedo ka chando oganda en ah, ah, en thuolo mar ojende kendo iwacho ni sirikal ok osebedo ka miyogi thuolo moro maber mar gitiyo kata mana gava, kata mana county governments chutho to county mag majwanda counties gi uh, ah, ponono ni kawo komno ma woman rep ere kaka idhi neno ojende bende oyudo tije kata ojende bende oyudo kony achiel ariyo adek nyalo donjo e, e timbe maricho, ojende nyalo donjo e, e, kata madho kong'o kata njori gik maricho to koro gichando jonyuol. Koro nakelo gimoro ni training iluongo ni art center. An president of Kae aseyawogi e sub counties te ma Siaya. E gode wadhi yawo this the end of this month wadhi yawo gode. nyathi yud opportunity mondo obed o- o have skills mondo obed somebody sami have skills ibo konyo janyuoli inyalo dhi tigo ne ng'ato dhot welding joma osetieko wamiyo certificate joma osetieko moko wa promote gi sama promote nino kuom youth Indiko kije. Indiko kijende moko. To ok mano kende, watimo plumbing, watimo IT, computer, joma nyiri be watimo negi hairdressing, tailoring. Koro mano program masani. Got aset, asetime almost 100% of it. Erokamano. Erokamano mheshimiwa, ng'ato nyalo wacho ni magi chenro ma bende ichako nikech koro idwaro mondo ibedi e telo. Mopogore gi mandi, ang'o mane bende samoro itimo ne eh, japiny ma Siaya? Ma bende lokruok mane ikelonegi kata kaka nimulo ngima jo Siaya?
Momiyo awacho, Mm. akwongo wacho ni jopiny kwongo ng'i background mar ng'ani. Ng'ani bende nyalo konyo jadhier mane bathe. Ng'ani bende nyalo kawo nyathi ng'ato modhi opuonj. Ng'ani bende nyalo dhi limo deye. Sani de nitie mowawa kanyo ni otho. Wan walimo deye, watero negi shoppings, watimo negi gik ma kamago. Koro an background na an ng'at ma joma kiaya nayawo orphanage maduong' Kenya kanyo. an orphanage diere to pave election 207 kana gere 208 ne ji olal joluowa nolal ji nolal ji nokikore koro nayawo kanyo monde oriw ji manolal koro an tija ne en tij konyo ji koro kana gero kanyo Eh, nakete kuma konyo ji nyaka nyithi kiye nodak kanyo atedo negi arwakogi naketo nyithindo mokalo mia achiel bang'e noero asebedo kagedo ne ji jogo mathagore sana sana paro ni jopiny ong'eya chakre chon asechung' gi jothumbewa Eh, to kanye momiyo jothumbe nochaka nyaka thum ok moro moro mana dhi to nyaka thumu koro nyinga ne mong'iyo asechung' gi jothumbe wang'eny gi asechung' godo kabisa kabisa jomong'eya koro an ng'ama nochako tiyo chon ero kamano
ero kamano kaunti duong' to uh, lemo mar woman rep bende en lemo malach kabisa to jogo bende samoni e telo wachoga ni budget tin ok omiyogi uh, thuolo mar timo gino ma samoro bende japiny dwaro. Nyisa ni to in ere kaka idhi neno ni ichopo ne japiny gi samoro pesa ma bende donjo e kaunti matin ni. Eh, but ka pesa tin Kok iketo i mbele kaka jatelo nikech eh, iyudo ni jatelo en ema ong'ire kende, iyudo ni japiny to thagore. Uh, kata sani pesa ok ni onge Kenya, pesa nitiere Kenya to kaka itiyo gi pesano ema ok ber. Koro kaka adier pesano abo align gi jok motelona, abro push eh, bills monego bed ni eh, bed ne jopiny kaka dire moro na push mondo eh, honorable jatendwa governor Orengo odhi opush bills mondo mine oyud haki megi koro abro align gi jotelo eh, to mogik en bedo honesty en bedo gi vision as a leader mondo ing'e ni to sami nidwa kawo pes jopiny ni to kiny jopiny gi omoko gionge kata kaka gichope hospital gionge kata kaka eh, Medicare. Koro mage gik ma an apogra godo. Pesa eh, as long jatelo ok en ng'ama en oparre interest en mana for themselves himself eh, interest mar jopiny kiseketo mbele tinyalo konyo gik mang'eny tinyalo kelo lokruok mar adiera yeah. transparency and accountability mago gik ma nyaka jotelo mok luwga nyaka giluw to mano kata pesa tin manade tibiro yudo kaka ikonyo jopiny
Mheshimiwa, sani ionge Siaya County to japiny bende samoro wacho ni gidwaro jatelo ma bende koro bedo kodgi. Uh, to oganda mathoth bende wacho ni uh, Mheshimiwa Nyakathuma en uh, jatelo manyalo tiyonu maber kabisa lakini oonge ground.
ya ma penjo ma ji dwa ng'eyo the good news an kod we ground kik uparru kane adwa donjo e telo nawinjo ni ji biroga kane adhi neno eh, baba adhi neno nabiro for consultation mam aromo gi mama giwacho ni nitie ga joloka moko ka gisebiro to gilal koro nanyise ni an athuon an simba nyiri gi mamako to oh, amako I'm sorry jo Kisumu na let you down eh, josiaya makauru matek nikech jo kisumo bende dwaro the same post uh, eh, natamogi e gavana nabire ginene koro anto an kodgi eh, gimomiyo an kodgi anyisi ni jopiny ema nogwela uh, eh, nasomo politics but ka nadwa bedo adonjo e politics naneno ka korwa koni kapimo gi kenya opogore uh, nikech eh, iyudo ka corruption ng'eny koro naluor koro bang'e ka josia noluonga nawacho ni aduog aduog adonji ya yeah. koro an apogra gi jotelo an gi chuny mar jopiny an gi chuny mar jomochando ma jomong'eya to ng'eyo maber kendo jomong'eya kata jothumbo ong'e ni an ah, lizni to dhi konyo josiaya jomong'eya ong'e ni adhi konyo josiaya emomiyo ineno ka An ji tiyo na nono, ineno ka eh, ji obira bira ji tiyo na nono nikech ging'e gima ber. Koro adwa nyisou ni an kodu gima nyaka nyis jopiny ni nopoya to nyaka tiek contract na koni but eh, an kodgi eh, sasa an kodgi be an ema ne pap molo kata opponents meka koro kik udew adhi biro eh, permanently adhi biro Kenya. Erokamano.
Erokamano gie sani wan bende ka koro siasa ochacho. Mheshimiwa Liz Nyakathomo bende nitiere gi jotelo moko ma wuok Siaya ma be samoro uporogo upimogo par achiel ma samoro ugogo piny muwacho ni wanto to wadhi tiyo gi ng'ane ng'ane. E Siaya kaunti kanyo be waneno ka ji ochung' e position mopogore opogore mar bende laro kombe ma governor, senate ma machalo kaka mag governor. Be nitiere jatelo moro mitiyo godo kanyo mwacho ni koro wan wamakore gi achiel ariyo adek ma bende koro wadhigo mbele.
Wantiere gi jotelo moko wamakore eh, but eh, ok abi luongo nyinggi nikech eh, samoro imako jatelo madwa nimi to samoro be imako jatelo munyalo chungo. koro eh, kabiro ibanena gi jotelo ma makra godo nikech gimoro be nyaka samoro uriw ka ng'ato nie post mar senate kata governor ya yeah, iyudo ka moko landa kuma gintie ni upare nyaka thomo wabe kuma wantie to wajon ah parna mheshimiwa so and so erokamano
Sani iwacho ni ODM en chama ma bende koro ne ber to en eh, opogore nyadiriyo. Mheshimiwa Nyakathomo pachi ne oganda joluo goganda ma bende koro oh, pako chama ODM. In inene nade?
Mokwongo en gima lit walalo baba to eh, ngat, eh, baba ne en ng'at moriwo wate sani jo ODM ok wariwore koro ing'e ni ng'ato kaka wan wan eh, jok ma eh, aspirant iyudo ka ibabowa to kata wan kendo aparo jopiny be ibabo emomiyo sani pod awacho ni an e odm but aparo ni nyasaye nowacho ni wan gi wang'wa e, to ok wadwa yawo wang'wa wan gi obwongowa to ok wadwa yawo obwongowa aparo ni odm wang'e kuma raila nitie koro sani to pod an an e odm ya yeah.
Mheshimiwa, ne waneno ka ni chiegni gi Raila Amolo Odinga sana kendo kata ne waneno ka un gigo ma bende ne timo ne un kode machiegni kabisa eh, manyiso ni lek mari mar bedo woman rep ma Siaya kane Raila Amolo Odinga nitie ne en gino ma bende ne en eh, ni inyalo bedo godo gadieri gi sani ma bende koro Raila Amolo Odinga onge bino ka ng'ikni moro nyalo bedie Um,
ya nan kode machiegni kabisa ma kata kawuono ang- adonje Facebook matin ang' neno eh, memory O- tarik ma kamae higa kane pok eh, 20 eh, 22 nobiro London kae mwadhi romo kode in fact ayudo pichego Kata nyoro ayudo piche nikech nan supporter be loka kae. London ka eh, wane manwa eh, protest wane manwa wa- wane team Raila kane wan London kae kata kane obiro nwaromoga mang'eny. Eh, koro tho baba ni okelo mang'eny nikech be opoyowa. Em, to litna ni otho moko bi neno tenda. Eh, nagombo ni one e tenda but eh, Nyasaye oket chunye kuma ber. Koro akwa jo Siaya waketru wi joluo kamoro achiel. Joluo kik upogre. Nikech sama udwa pogre ni jo kabila moko makre, wan ang'o momiyo wapogre? Mm? Sani eri yudo ka ne wan gi jatendwa ma kaka jatelo mosechung' kodwa ma kata igo baba bunde iyudo ka koro joluo inyiewo mondo odhi opogwa kik wayie uru mondo opogwa joluo paruru sama opogu no jo kabila gi boriwre to ka shido wuok you know joma kelo koko gi ok bitho joma innocent makia kata ni ang'o matimore e pinywa ema bro timo ang'o ema ibro negi koro joluo yawe uru joma riek Wayae uru wiwa wariwre uru kamoro achiel. Unity Raila notho kodwaro mondo wariwre kamoro achiel. Wakel uru riwruok no kamoro achiel. Waerre uru. Kik wayie wakaw uru pesa mo matin ma bang'e to ubro dogo ywak. Uh, ubro dogo ywak ni uchamo pesa koro sani jo kabila ka ibo gwewa. Mm? Ng'e uru ni lweny pod ni mbele kae to koyot. Koro Joluo wamakre uru owe nyiewnu ugoru kendu nikech sama ang' uwewe pap kendu to uchak uchung' ung'iyo one another ni eh to kara nwagore wadong' e pabni kendwa koro wamakre uru gimoro achiel wamakre uru kik ng'ato divide luos mm? ng'ato be kik us party matiende ni ka ng'ato uso party joluo wauso identity marwa Identity marwa en ODM. Waboyudo party moro kure ka ji tugo godo kama. Koro eh, joluo kik uyie mondo oti kodu. Yauru wang'u joma riek. Erokamano.
Erokamano ahinya uh, mheshimiwa. Chak apenjo mana matin kata wawuok e eh, penjo ma bende apenjo ma riwruok ma duond bura ma ODM ni uh, iwacho ni uh, party ma ODM nigi policies mage sama bende koro ka ji odhi e nomination Uh, ginyalo tiyo kacha gi direct gichalo chiwo kacha direct ticket uh, ginyalo bende award kacha party loyalty yani jok ma bende gin loyal e chama to nitiere jogo ma bende koro japiny bende samoro dwaro ponono ni uh, party nomination ok odhi kaka samoro ni nene in gi plan bi moro ma inyalo manyo piny bende samoro gotiko ma independent
penjo maber mana kaka nanyisi ni sani wan confused um, en gi malit kabisa eh, ya yeah, wan tayari nyaka wabed gi plan b eh, nikech eh, adier pati mar odm eh, mana kaka ing'eyo nitie joma osebiro nyisa ni awuog e odm nitie joma osebiro nyisa ni mondo adhi e pati moro gi sapota but adwa chung' gi odm but odm be ong'e mbele kae giwe pogowa uh, jatendwa daktari seneta the youth leader an gi pacha aneno dino bede direct omiwa direction you know to ng'ato kohero ng'ato adieri bonyise mana adiera eh, de giketo jatendwa no en ema opuonjwa kuma obete omiwa directive watim kama o make sure ni legacy mar baba oketo wiwa kamoro achiel uh, to ka koro ji pogore ok en gima ber to joluo watin ma kwa pogore twadhi bedo kendwa koro ya eh, plan to nitie plan b mano is obvious yeah, mano is obvious Eh, nikech be mana kaka iwache no eh, odm nitie eh, samoro ma giyiero ng'atgi to ok ber giwene jopiny mondo oyier ok wadwa corruption bende ya yeah, ok wadwa handout erokamano To, to paro mane gigolo ma zoning ni uh, ineno no zoning uh, gi pach inyalo wacho nade?
Nikech gin ema gi zoning ni gin ema gi, gi, gi allow it to happen so aneno ni kik giywagi. Mm. kamane madhi tero jomoko nikech uh, you know eh, pinje moko go gin kendgi to why pinje wagi you know koro odhi adhiya nyime mm. yeah zoning odhi adhiya nyime
Kaunti ma Siaya iwacho ni ok osebedo maber e okang'no ma dongruok kata mana dongruok mikelo ne japiny. To oganda moko bende wacho ni gavana mari James Orengo ok ti ne japiny e yono makare. Inyalo wacho nang'?
Josia to ywak. Eh, an ing'e ni adongo Siaya. Eh, anyuol Siaya. Nadak gi danwa eh, Alego. Koro pare kaka nawe Siaya almost uh, eh, 30 years ago is still the same. Siaya poko progress, Siaya onge development. Eh, nikech dhano en ana ka gichiew to en siasa. En siasa breakfast, en siasa siasa ema giketo mbele. So adier jotelo to oseduoko jopiny chien. Koro akia ni bokony nang'o eh, yo mikonyo godo waweuru wa timbe mar luwo josiasa monde ka wan gi right marwa twa demand titimonwa mm? wanyalo chung' e dhok achiel to itimonwa to kik wanuouru jasiasa ni o ng'ane kama ni pako ng'ato yier ng'ato gi ja development mabro kelonwa lokruok e siasa mm.
gie sani giwacho kwan kata gi siasa nyadiriyo nitie jogo mawero ruto two term nitie jogo ma bende wero ruto one term jo two term neno ni ker william ruto osetiyo ne oganda joluo chutho to ne piny luo osekelo dongruok achiel ariyo adek jogo ma bende koro ywago one term neno ni uh, ker masani inyo japiny kendo uchumi bende oidho in kaka mweshimiwa ma bende osebedo ka tiyo ne japiny kendo mulo ngima oganda inyalo wacho nang'o
jo Kenya oyaw wang'gi um, baba dine kaw gini dinoloko piny to nuneno ka nomaye eh, to kata Nyasaye bende wacho okonyo jok ma konyre kendgi but eh, jo Kenya ok watem konyre kendgi inyalo paro ka nonyiswa ng'ama kamae en jakuo ng'ama kamae ne giwuogi wacho jakuogigo dhon wang'e ni babe manowin but uh, bang'e nodogo wuok ni gidwaro jakuogino koro ne kaka jakuo miyo wasandore kenya ok dang' wawuondre anlis nyaka thong' ok dang' wawuondre wayiero jotelo maricho to sani ng'ama wacho tutamno en emong'e gima tutamno osetimone an kaka lis nyaka tho man tutam pok aneno gima otimona an one tam pok aneno mar ariyo eh, ma ng'ama nomayo nyaka babwa presidency eh? Ma ng'ama emong'eyo kaka oduoko babwa e bondo. Koro an nyaka thongo monyuol kaluo monyuol kochamo kuon motegno akia wuondora an ja one term mm, kaluwre gi sani kata sha kidhi e subtal sha ok ti sani nitie maiti jomotho momoke muchare ang'o miyo wawuondore sani ne fuel food gimoro amoro odhi nyime tinego ji en aena killing eh, sani kech kayo ji ma sani jomoko neko joma kwelo kwelo koro an aneno ni waonge wachomo kuma rach kenya erokamano
Sami wacho ni one term tidwaro tiko uh, mar ODM to ma motelo ne party leader en Oburu Oginga to en owacho two term ok ine ka samoro tiko ni nyagwenyi
eh, kit ka tiji ber to tiji ber ineno yeah an akia pando wach mano is the problem ineno uh. Ah, danga wach two time to uh, maiti ni neno ka jomoko dhi iko rabolo nikech ok ginyal golo body e, e muchari eh? I'm sorry I'm sorry. Erokamano. Piny dhi marach eh. ok dang awuondra ni two time. Piny dhi marach okethore. Sani sani an an gikelona shida. Shida maneno go aywak nyaka gi jo shida go iko. koro ok anyal wuondora eh, akia akia suga court thank you
erokamano to gie sani ma bende koro sama wawuoyeni uh, ah, wach ma bende mulo kanyo en weche mag fuel uh, to ker kaachiel kod uh, jotelo mago giwacho ni fuel no biro oidho nikech uh, lweny ma bende koro gora e rak kanyo in jal ma bende koro dak loka nyiswa ni to wach mimiyowa ni fuel marwa oidho nikech uh, lweny ma bende koro timore ni en adieri kose ma en mana uh, chenro mar inyo japiny kendo kawo pes japiny
dha odhi e pinje mokogo to aparo ni dine e, Kenya dine okete at affordable mana kaka pinje moko nikech sani Kenya ema nitiere malo. Koro korka fuel e, mage gik mwawacho ka jomoko pod wacho mana kaka wacho ni two term no arane ae to wach fuel ka ji odhi protest I would like to condemn the police brutality

Uh, lemo momiw jowa e sirikal madongo dongo treasury omiwa kacha lemo mar mar weche mag teko mag sitima omiwa kacha lemo madongo dongo momi joluo mae gima bende koro jotelo moko kata oganda luo moko wacho ni ker ni osebedo ka tiyo ne jaluo kabisa kendo onge ker mane osetiyo ne jaluo moingo kaka William Ruto ohero joluo ni pachi ye nade
Ya mano ma bende eh, konchiel samoro tami judge anyway, kila ng'ato nitiere gi opinion mare. Jomoko neno ni okay, ker osekelo gimoro achiel ariyo eh, Nyanza koni Um, koro korka kono eh, pod ok ane komako kakonyo ji ahinya kadonjo ne ji ahinya mokwongo wadwaro wacho eh, health care obed affordable to jogo mok nyal eh, the energy eh, eh, jowa moyier e telo momi kombe madongogo daher kwayogi mondo gikonywa eh, gi kony jo Siaya sama wawuoye kae nikech telo is just temporarily so adaj them mondo gikony jo Siaya.
Erokamano, adhi kawo thuolo makende ni mondo mi koro asom ote mag janeno. Uh, kopo ni nitiere penjo moro amora kacha ma bende samoro janeno osepenjo to inyalo dwoko adhi ka kawa to asomo penjogi achiel an ka gi iluongo ni Paul Vins de Cascos wacho ni mano en coming woman representative. An gi wuod Seli Magoya wacho ni oyawre uru Amoso en coming kiongozi penjo en ni kaka jachung' en ang'o ma ipango timo to jomage ma iketo mbele e lane mari mar telo iwinjo penjono
Eh, awinjo penjo no joma kete len mara mar telo Eh, mokwongo un ema ketu e len mara mar telo un ema umiya teko ni em, joma kete len already osemiyo eh, jopiny omiya pare ni aseyudo eh, four awards no three awards within one year kuom tiyo matiyo maber Siaya. Koro mago achiel kuom gi donje camp marwa eh, eh, mondo waketi one of us please.
Erokamano wan giluongo ni Derrick uh, Ng'iendo wacho ni mano nya home an janya an janya nyagondo game. Mm -hmm. Awacho ni Siaya nigi geno e tend nyaka thumu. Wazuri Julius wacho ni mheshimiwa join party ya utawala ya rais. Gidwa ni join UDA. ya rais.
Yeah. We are gangara. Eh.
Waziri Julius wacho ni mheshimiwa join party ya utawala ya rais Abeni Wood Ugenya wacho ni nyaka thumu pache ler sana. Polvis Dikazo wacho ni one term hoye. Uh, Lok Mary wacho ni insil ipingo sirikal kaeto ah, osame osame eh, Polvis Dikazo wacho ni Ruto must go kaeto uh, uh, Elko Mary wacho ni mwendo ni two term Fredi Wuod Alego wacho ni nyaka thum siku zote. mm -hmm.
kabisa mago jomoko mm. joga mm. erokamano ka, kapok watieko nitiere gino ma bende notimore ma bende ne uh, sani koro mine ywa kacha kaluwore gi uh, wach ma bende uh, moluor gavana ma siaya james orengo nowacho e wi gavana ma, ma homa bay gladys wanga niwinje
should be respected um, nyako dhi o withdraw that uh, statement uh, wa condemn that as women wa condemn gimane jatelo wachono erokamano
Erokamano maduong' ahinya Nyakora Mgajwang' pod wan kandi kaachiel kod uh, moluor Elizabeth uh, uh, Nyakathomo ma bende koro dwaro kacha komno ma woman rep ma Siaya higa gana ariyo kod piero kod abiriyo winjo kosenyisowa kacha osetimo achiel ariyo adek Nyakora Mgajwang' kendo en kacha goganda. Gino ma bende koro sani biro ka ndiye mheshimiwa en ni sani wang' ne piny ikawo gi pesa da piny nyaka gony
Eh, pod in the old days, my dear. Eh, gonyo eh?
giwacho ni gonyo timo e counties ma Kaluo sani. Ah? Giwacho ni jopiny sani kata ka oluong rally to gipenyo mana ni to igonyo wasadi.
gonyo oserumo kara mano pod wadwa dong josia mano pod udwa thagoru eh, mano pod udwa thagoru
ne jogo ma gimomiyo wacho ma kech yudo ka jomoko samoro gionge pap to koro gibiro kodong' sama tin to koro gi kampen mana gi pesa ma koro giole gweng' ka gweng'.
Abe gino chicha Steve, gino mm. chicha. Bingeni ane mane ground, mine naonge ground no, ane mane ground. Jogi mm. kuno pesa. Josia kikuyie, jogi kuno pesa idwa chulu e thot. Wadwa ji idwa ket joma rodho ji kanyo. Kibiro ni omiyi pesa, pesa no kibi nindo godo. Uh? Wadwa loko siaya, timbe moko manwa timo chon, uchano laini miyo u pesa go. ae to nyathini thagore ibet e dhot to nyathini bobet e dhot jowadwa karwa bolokre nade liz ama naloka mondo obi okelu lokruok to kwageto pesa mbele sama isechamo mia abich no kata mia ariyo kiny itimo nang'o penj na josiago kiny gitimo nang'o eh?
Mheshimiwa nitie ng'ama penjo ka ni to dak wawinjo ka mheshimiwa bende wacho ni obiro tero nyithindo moko loka e yorego mag somo kaka achiel uh, kuom yore mag empowerment. Empowerment eh, ok mana kasemi certificate takeli loka. Nitie nyithindo masekelo loka kae kapo ni ok ong'eyo. Yeah. Nitie nyithindo ma kata nyochwa kelo last year ma kore ka donjo. Yeah, nakelo natimo negi scholarship gibiro loka kae. Yeah. Hmm. But koro udwa nena Kenya, koro Erokamano. ang'uketa loka koso udwa duoka Kenya. Donge koro aduoga bet mana kodu kanyo. Eh.
Erokamano kwadhi kwatieko mheshimiwa nikech sa ng'eni bende ich kadhi kwatieko an mana ka gi penjo moro matin kaeto bende watieko atieka. Uh, ne waneno kacha bende ka uh, nonro nogol kacha ma bende yango parties ma uh, ni malo gie sani kendo ntiere kaka bende Jose React achiel ariyo adek uh, jomoko bende wacho ni gin lokruok ma gidwa kelo kacha neno ni Ruto nyaka gole telo to idhi riwruok gi oganda mopogore opogore. King'iyo national politics, gino bende samoro nyalo nyiso jasiaya kata mana japiny chutho to oganda maluo. Inyalo wacho ni uh, wadu krute telo kose yiero tim mana ma, manyien mondo miyo wayud ng'ama nyien manyalo telo ne oganda ja Kenya.
wayud ng'ama nyien manyalo terowa manyalo terowa ngima maber mhm. joma ong'e thagruok bro agri koda joma kia thagruok bro wacho gigi nono ya yeah. wadwaro jatelo maber ineno ka baba noteme dikoro wayudo linda mama dikoro wayudo linda baba mm. wadwa jatelo maber
In kaka jalo ma somo siasa gi malo, be ineno ka opo ni ineno ka uh, loch nyalo yombo Ruto? Inyalo yud loch manyien?
Ka ji omakre kumoro achiel, tinyalo. kamano ok adwa dwel ahinya ya ka ji omakre kumoro achiel to yes mm. Mm, mondo pinywa olokre sani ngima tek babana akia ni bing'eyo bing'eyo
awinji
ah, ya wadwaro jatelo mawinjo jopiny mm. Mm.
An ka gi wuoda uma Liki Mwakini wacho ni one time loading from Masala Oyoma. Eh, an ka gi wuoda Lego wacho ni nyaka thomo siku zote. An pa ka gi bende giluongo ni Dalvins one time hoye. An ka gi Ed wuod Salama Goya wacho ni embe en ka ndie Owinjo maber kabisa. Jogi aneno ka bende jok ma bende koro ni kandi miyo mana puoch gi pak. Kose ineno gi e tok tent.
Yeah, wan ma koro ka chie ichie wanindo ni eri. Eh? But anyway, koro asechiew. Ikra ika.
Mm-hmm. Ko kamano kapok watieko taka othol makende mago erokamano maduong' ahinya Koram Gajwang' mana kete chunyna gi TV Adundo Jaluo na wan kande kaachiel koda uh, eh, Mheshimiwa eh, Liz Nyakathomo mawuoke ma wan koda achiel kachiel kawuoke uh, eh, pinyno ma UK Koram Gajwang' kendo nyisowa kacha ajenda mage lokruok ma bende odwa kelo kacha ne Josiaya County uh, winjo kowacho kacha ni en oikore kawo komno kaachiel kod otiko ma ODM Eh, to ka tek to mbele kacha odhi neno kaka gitimo nyikrom gi jwang' min mana kete chunagi tv kendo luwe facebook pages mago chunagi tv tiktok chunagi tv eh, subscribe e youtube channel mara ma chuny onagi tv erokamano ne japicha mar studio ka ndiye felix omondi eh, kuom tich matek motiyo kacha kaachiel wan bende gi oure kaachiel kod okelo eh, medusa mar chenro ni eh, wan godo ka ndi iluongo ni nelson mandela okore wuod ofunyo jerusalem dala maler kapok watieko eh, mheshimiwa kaw thuolo makende mondo mi amiyi Uh, mondo mitwagna gi japiny kimiwa kacha wachni mogik.
Eh, wach mogik eh, uh, agone jopiny erokamano agone josiaya erokamano kuom chung' koda eh, kuom yiera already ang'e nuseyiera nikech kalure gi awards mayudo ma atimo ne youth matimo ne de matimo ne jogo mong'ol gedo magedo eh, johala mamiyo ohala alimogi e chiro jogo ma alimo de mwalimo e dhoudi waluoko negi udi eh, wamiyogi ler watimo negi shopping walimogi Aduoku nwero kamano tim matiyo na matek momiyo achaka yudo awards iriwada e tija ma, ma, maber. Omiyo kata opinion polling, eh, opinion poll aneno ka ne muketa mbele. Omiyo an kodu abro tiyonu tiwacho ni nyiswa gima isetimo gi gima nisetimo. To jo siasa masani kano pesa ni gibro miyou mondo giwuondu. Jo siaya waweuru use the same same system. Onge kuma wabodhiye. to kwaloko pachwa kaka Liz nyisou ni waweuru handout. Handout ibo kawo to kiny nyathini tuo, kiny nyathini odiwe dhoot, ng'ama botero nyathini e skul onge. Jogi biro duoko pesa gi pesa ma gibomiyougi gin pesa ma giboduoko. Josia wuoyo kodu. Weuru pesa matindogi. Walosru kaka anyalo miyi pesa ohala. Itim go ohala. Ipuonjwa nyathini. Anyalo tero youth eh, ko, eh, gidhi giyud skills. Mm, gibed engineers. Gibed jok moko manyalo konyo family margi. Apuonjou nono maonge chudo. nyithindo manyiri dembre uru an kodu e, jok madwaro tailoring jok madwaro hair dressing matiende ni amiyou life ok amiu mana kawuono koro kik iwe gimoro amora mitimo ni dhi kawo pes jasiasa To ka wadhi nyime kamano, Siaya onge gima bro lokore. Josiaya kik ukaw pesa, ng'iuru gima unyalo timo mondo kiny nyathini okonyi. En gima rach ni inyuolo nyathi, ing'iyo wang' nyathi, nyathi tare dhot, ibe itare dhot, nyathi kia ni otim gi mama ang'o, mama be kia ni otim gi nyathi ang'o. To shida gi un ema moko ukelo, weuru handout. Tiuru koda, abro miyou tich. Wabro, abro temo gimoro amora, an kodu, chandruok maru en mara. Koro mane manyalo wacho, and eh, sani an ja ODM, Eh, tuneno kaka itimo wiwa kamae. Koro pod achung' gi ODM. Koro mane manyalo wacho an kod we ground jogo mapenjo ni aonge ground an kod we ground. Koro mana kamano sani uwuog oko jok ma wuocha te is only Liz nyaka thomo duoko geno molal. Duoko geno molal. biro tsunami biro biro nyage mduogo dala eh, koro an an kodu erokamano koro agone jo coordinators ga te pia na super pia erokamano jogo mogo simo erokamano and eh, moloyo agone nyasaye erokamano achako agone jo duondo nagi Chuny onagi, erokamano kuom miya thuolo ni awuo gi jopiny. Ero uru kamano, ahero ute wabed gi hera achiel, wabedru gi moro achiel, wakonyuru jowetewa, walem ne uru one another. Ero uru kamano.
Ero kamano mheshimiwa wacho kacha ni geno biro, tsunami biro, iduoko geno molal. Masiaya County nyokuno mgeji wang' mano ne en kanyo uh, moluor Elizabeth Odaga nyaka Thomo madwaro kacha komno ma woman rep mar iga gana ariyo uh, kod piero kod abiriyo nyokuno mgeji wang' akawo thuolo makende ma embe goniro kamano maduong' ahinya kuom medo kete mana e chunyo nagi TV adundo uh, jaluo kamano e tae chenro ni en an Steve James aka Nyakwar Nyaronyo One luwe Facebook pages mogo chunyo nagi TV TikTok chunyo nagi TV then subscribe e YouTube marwa mar chuny Onagi TV. Erokamano mheshimiwa kuom miwa thuolo mari makende mondo wabedi kendo twaka dojo piny. Wageno ni pod wabobedo kendo kodi odiochieng' machielo mondo ibed kitudori kod japiny achiel kachiel kokare e wang' joino mar chuny Onagi TV. Kok kamano oritu masani.